Mae'n bore dydd Sul a heddi fi'n neud 24 awr ar beic yn y Velodrome. Heddiw, bydd Yasmin yn cymryd rhan mewn relay beic 24 awr i elusen y Woolwich. Ond sut mae hi'n paratoi? Byddai'n wisgo rei mas on the town. Fi wedi cael kit hollol newydd hefyd, shorts padded, mae pads ar uh, penofi a ffwffi, just rhag ofn bod y ffwff yn cael os. Gyda fi pasta, tiwna, Mam i di neud. Love her. Carb hit. Sdim isie hwn arno fi. Love the carbs. Rhyw fath o gel neu powder. Ie hwn yw'r beic byddai'n gwisgo. Gwisgo? Reido. Por tyres, maen nhw ddim fel y rhai chi'n reidio pan chi fel deg. Sim gears o gwbl, sim brakes, dim byd fel 'na arno fe. So mae e'n rili danjerus. Sut mae hwn mor uchel lan y bar? Un slip a sut? Cystitis am wythnos. Ydy fe'n siwto fi?
Gyda sialens Cyclone 24 yn dechrau, mae Yasmin yn ymuno â thîm swyddogol y Woolwich. A fel rhan o'r tîm, mae hi'n gorfod wneud mwy na jyst reido beic.
Ar hyn o bryd fi yw'r clicker, so fi sy'n teimlo faint o laps mae'r um, grŵp wedi wneud. E, nes i dau lap yn training. Mas o anadl, methu anadlu off y beic fel... Fantastic.
Gyda gweddill y tîm o chwech wedi neud ugain munud yr un, o'r diwedd, mae'n amser i weld be mae Yasmin yn gallu neud ar trac y Velodrome.
Has somebody put my foot in in the hole? Ie, pan fydd hi'n barod. Mae'r Velodrome wedi ddylunio fel bod ddim angen newid gêr, brêco na stiro'r beic. Mae'r trac mor serth mae'n gorfodi'r reidwyr i gadw cyflymder cyson. Rhywbeth i neud â centrifugal force neu beth, sai'n wyddonydd.
Fi'n really trist. So mae pawb y categori fi yn dda, yn y tract y fi, a fi'n crap. Nes i'n neud 38 lap, hwnna'n good, mae ffwffi'n yn ag yn i. Fi methu cerdded, generally o pawb chwrthyn nhw fi dod off y bike. Agony pain. Cwarter i ddau nawr. Ond mae generally heb even bod um, two hours eto. A ni ma am 24 awr. Pob tro fi'n mynd arno, mae yna mwy stiff a fi'n gwybod erbyn fory byddai jyst yn campo lan. Ar ôl chydig oriau o seiclo mewn cylch, mae Yasmin a'i fwf yn dechrau arfer. Mae'n chwarter i naw. Dwi 'di blino, ni 'di newid pethe mlan 'na, so ma' chi arno am deg munud, chi off am deg munud arall, wedyn nôl arno am deg munud, sy'n rili, rili anodd. Mae'n hanner nos, wel jyst wedi mynd hanner nos a ni dal yma yn y Velodrome. Fi'n teimlo fel crap ond fi dal i fynd. Newydd bod ar y beic am 40 munud, fi'n cael brêc o 40 munud a fyddai nôl arno fe am 40 munud arall, so sa'n credu gai cwsg heno. Mae'n y bore, wel mae'n bore chwech o gloch. Fi rili, rili, rili eisiau mynd adre. Fi'n yn agony pain. Mae'n edrych fel fi wedi bod yn cysgu trwy'r nos, ond fi heb. Fi actually wedi bod lan trwy'r nos. Oedd un pwynt lle o'n i'n rili... Nes i cysgu am bach a a nath nhw deffro fi i mynd ar y beic a oedd e'n gofyn fi you alright, you alright a nes i just troi rownd a mynd I'm not alright a dechrau llefen a crio ar y beic all the way round jyst eisiau mynd adre Fi bod yn lazy Ie ma' 'da fi Saith munud ar ôl. A fi off nawr te. Tara. Oedd hwnna'n iawn. Nes i trio dal lan gyda pawb arall i edrych yn cwl. Oedd wedi gweithio am fach. Ond un stint arall sydd ar ôl nawr, so methu aros.

Well i fi mynd i weld beth sydd wedi digwydd achos mae gyd am elusen a elusen yw the wallet sy ar gyfer pobl digartref yng Nghymru. Dyna ni, 17,000 o bunnoedd 'di godi i'r elusen, a ma' pawb yn cael medal am gymryd rhan. Da iawn Yaz! Your distance, 2,400 yn 85 laps. Fi wedi cael dystysgrif fi, fi wedi cael medal fi, fi wedi gwneud 24 awr yn y felodrom, fi barod i mynd adre, fi eisiau mynd i gwely, fi byth moyn gweld y felodrom byth eto, fi byth eisiau bod ar beic byth eto, ond da iawn y lle chi wedi meiddi fi tro yma.